Salam dostlar Türkmensoft kanalyna hoş geldiňiz. Ilki bilen wideomyza başlamagymyzdan öň Türkmensoft kanalyna agza boluň we janjagaz basmagy unutmaň. Indi bolsa wideomyza geçeliň. Öz kompýuteriňizde Android programmalaryny açmak üçin Bu Nox Player diýilýän emulýator gerek. Ony skaçat etmek üçin brauzeriňizi açyp, Nox Player nokatru diýip ýazýaňyz. Özüniň ofisalny saýdyndan skaçat etseňiz has gowy bolar, sebäbi beýleki saýtlardan skaçat etseňiz kompýuteriňiziň içine wirus salmagy mümkin. Şonuň üçin öz ofisalny saýdyna girip, Skachat file exe-ni basýaňyz, awtomat özi skachat bolýar. Men muny skachat etmek hökmanda, men ony eýýam skachat etdim, şonuň üçin yzyna geçeliň. Soňra muny nädip stanok etmeli? Stanoky etjek bolanyňyzda, stanok skachat edeniňiz faýlyňyzy alýaňyz, soňam içine girýäňiz. Häzir. Yes. Ok basmaly. Meniňkide men muny eýýäm skaçat stanovka etdim. Şonuň üçin meniňkide şeýle çykarar. Ýöne siziňkide e, tak prosta tak install diýip çykarar, ustanowka diýip çykarar. Eger siziň wideo draýweriňiz köne bolsa, onda ol wapşe ustanowkada diýip çykarmazda obnowit wideo draýwer diýip çykarar. Şonuň üçin men ol wideo draýweri nädip obnowit etmäni beýleki wideoda düşündirerin, ýöne paka yzyna geçýäris. Eger hiç hilek wideo draýweri obnowit etmeli däl diýip göni install diýip çykarsa, onda göni install basýaňyz, ustanowka etýäňiz, Öz stanok edip bolýar awtomat soň hisa etmek gerekar soň şeýle ýüzüne raboçi stoluňyzyň ýarlyk çykaryp berýär şoň ine noks diýip ýazylgysyna ýöräňiz bu multi draýwer diýip ýazylgan ol noksyň bir bölümi oňa girme hökman däl noks diýip ýazylana girýäňiz häzir hal hazirda zagruska etsin Eger siziň kompýuteriňiz daýawrak bolsa, ol mundan hem çalt gitýär, derrew açyp berýär. Häzir ol zagruska bolsun. Nox player ulanan ýagdaýyňyzda siziň eliňizde Kompýuteriňiziň içinde planşet, telefon bar ýalyk hökmünde bolýar, görünýär. Nox Player-iň içini açanyňyzdan eýýäm siz planşet telefon ulanýanyňyz ýalyk. Kitaýskiý planşet telefonyň içi ýalyk. Ine, ýokary panel uprawleniýa bar. Soňra Nastroýka girýäňiz, görýäňiz nähiliräk telefonyň ýagdaýlygyny. About tablet diýýäňiz, girýäňiz. Ine. Iki müň on ýedinji ýyl obnowleniýasy wersiýasy, ondan soň wersiýa, Android wersiýasy dört dört iki. KitKat-da. Onsoň buňa nädip programmalary stanowka etmeli? Onuň üçin biz şa kompýuterimize APK programma, priloženiýalar, Android priloženiýalaryny geçirýäňiz. Meňkide şerit. Mysal üçin, imo ustanowka etjek. Evet, avtomat şoň içine girýäňiz, iki gezek basyp girýäňiz. Ne? Şunuň ýa şekilde ýa-da let's ýok. Timo baza, timo baza. Edip, gatýaňyz, şeýtýäňiz. Opiýan bassaňyz hem şo bir zat bolýar. Iki gezek bassaňyz hem şo bir zat. Ine, şunuň ýaly görnüşde özi awtomat ustanok etýär. Awtomat öz içine-de girip berýär. Umuman hiç hili ol aşipkasyz zatsyz Nox player gowy işlär, özem ýeňil, ulanmagam ýeňil, işlemegem ýeňil. Bärde nazat, nazat, nazatmel, Mazaşle asaň bulam dom bulam posledniý priloženiýalarda basýaň basýaň ine şular çykyp biler öziň aç dede masaý şeý diýip onsoň siz munuň içine imodan zatdan surat uratjak bolan ýagdaýyňyzda suraty siz näde uratmaly onuň uratjak bolsaňyz ine siziň häzir ine galareýaňyza girýäňiz bilen munuň içinde hiç hili surat ýokdur ine Nol images videos diýip çykarýandyr. Şonuň üçin şonuň içine surat geçirjek bolsaňyz birinji bilen şeýle etmeli. Şeýle nastroýkajyga basýaňyz. Nastroýka. Ine. Root start app diýip bardyr. Ine root prawa. Root prawany şeýdip ýakýaňyzda save nastroýkany sahranit etýäňiz. Soňam restart now basýarsyňyz. A özi perazowruska berer. Nox playeri täzeden açar. Siz şo rut prawany ýakmadan ýakmadyk ýagdaýyňyzda häzir mysal üçin men bir aýdym şuň içine geçirjek bolýan. Şeýdip. Oý. Şeý diýip, şeýtsem häzir. Garaşyň häzir. Na, şoňa şeýtsem şu geçme asyl. Şunýalyk diýer. Ýöne häzir rut prawany ýakýaň bilen indi serediň. Goýaň içine. Ine şeýle çykarýar. Näme etjek diýýä. Apaka faýl hökmünde aljak diýýä, galareýaňa çykarjakmy diýýä, ýa-da Noxplayer-iň moý faýlyna çykarjakmy diýýä. Biz bolsa moý faýlyna çykarjak diýmeli. Hökmany suratda. Onsoň basýaňyz, ine şunuň ýaly görnüşde. Bul muň özüniň içi boş hiç çilek ol audio player zadam yok ony özüňiz play marketden alyp bilersiňiz audio player di ýazýaňyz özi alyp berýär çykaryp berýär ustanowka dämeli ine şunuň ýaly görnüşden kompýuteriňizde android programmalaryny ulanmak mümkin özem munuň operatiwny pamýady özüňiziň islegiňize görä goýup bilýärsiňiz ine Meňki juwat bla sredny dur. Siz şony wysok edip bilersiňiz, özüňiz saýlap bilersiňiz, niski edip bilersiňiz, pes görnüşde edip bilersiňiz. Obyçnyý bolşy ýalyk men-ä ýöne şeýle sredny görnüşinde goýan. Sebäbi low-da goýsaň niski, has pes bolmagy mümkin ýa ol beýik has kompýuteriňi doňduryp bilýär. Ýa-da ortada goýsaň bolsa şol normalizasiýada ortada goýaň iň gowusy şol ortada goýmak hemme zatda-da sredini goýýa saýlap almaly meniň maslahatym boýunça soň indi bu ýerden bil şu wagt planşet hökmünde bolýa ine siz ony mobilni telefon hökmünde-de ulanyp bilýäňiz ine şuny basyp Şeýle basýaňyz hem mobilni telefon görnüşine geçýär, dik dik formatyna. Şeýle dik format görnüşinde geçýär. Bul A dört formady, A dört forman albomna ýa. Ol mobilna geçirseňiz bolsa dik, şeýle dik bolýar. Ine şeýle görnüşinde. Bolýar. Eger wideony halan bolsaňyz, Laýk basyň, soraglaryňyz agyrsa-da aşak kommentariýa ýazyp bilersiňiz. Soňra-da Turkmensoft kanalyna-da ýazylmagy unutmaň. Bolýar, sag boluň!